नमस्कार सिद्धिरस्तु पंजीकृत संस्था द्वारा संचालित मिशन मिथिलाक्षर लिपिक ई पाठशालामे अहाँ सभक स्वागत अछि एखन अपने सब संयुक्ताक्षरक अभ्यास कऽ रहल छी आओर आइ तृतीय चरणके अन्तर्गत संयुक्ताक्षरक अभ्यासमे चवर्गमे यौँ अक्षरसँ बनल संयुक्ताक्षरक अभ्यास करब स्क्रीन पर देख रहल छियै जे यौँ अक्षरसँ बनल संयुक्ताक्षर देल गेल अछि इएह पर चर्चा करब तऽ देखियौ य आ च य छ य ज और य झ और एहि पर आधारित किछु शब्द सब सेहो दहिना कात देल गेल अछि आधुनिक लेखनी में जे छै से नीचा एकटा देखने हेबै नोट लिखल अछि देख रहल छियै जे आधुनिक लेखनी में संयुक्ताक्षर के स्थान पर अनुस्वार विधि के प्रयोग कयल जाइत अछि और ओहि के लेल नीचा में तीन टा शब्द सेहो लिख कऽ उदाहरण देल गेल अछि आउ चर्चा करै छी पहिने मिथिलाक्षरक संयुक्ताक्षरके सरलीकरणके तऽ बादके बात छै पहिने मेन संयुक्ताक्षर देख लै छियै जे देखियौ यँ आ चौ के लेल ई एना कऽ हिस्सा बनाउ आ एहिमे एना कऽ तीन जकाँ जोड़ैत ई भऽ गेल अहाँके यँ आ चौ के संयुक्ताक्षर तहिना य आ छ के संयुक्त अक्षर देखियो एना के आकृति बनेलहुँ तीन जगह जोड़लहुँ आ इहे में नीचा में ई आकृति एना के जोड़ दिलिए तो ई भ गेलै य आ छ के संयुक्त अक्षर च और छ में की अंतर छै जे नीचा में एकटा आकृति विशेष जोड़ दिलिए तो ई भ गेलै य आ छ के एक बेर पुनः देखियो ई एना के लिखलहुँ आ एना के आकृति जोड़लिए आ ई जोड़ला के बाद ई आकृति हिस्सा जोड़बे तो ई भ गेलै य आ छ के संयुक्ताक्षर एहि पर आधारित किछु दहिना काज शब्द सब सेहो अछि आब आउ य आ ज के संयुक्ताक्षर देखे छी तो य और ज के संयुक्ताक्षर के लेल जे छै से ई आकृति एना के बनाउ ठीक आ यह में ई ज वाला हिस्सा छै से एना के जोड़ दियो ऊपर में डैह द दियो एकरा एक बेर पुनः देख लै छी देखियौ यँ बनेलहुँ ई एना कऽ आकृति जोड़ैत आओर एहिमे जे छै से ई हिस्सा एना कऽ जोड़ि देलियै तऽ ई भऽ गेलै यँ आओर जौके संयुक्ताक्षर अब आउ देखियौ यँ आ झके संयुक्ताक्षर तऽ जँ के लेल की करबै जे यँ बला जे नीचाँमे अहाँ डाइन गेलियै इएह डाइनके आओर नीचाँ करैत ई आकृति जोड़बै आओर ई तीन जकाँ जे बनल छै ताहिमे ई आकृति जोड़बै आ दुनूके जोड़ि कऽ आ आपसमे एकरा सटा देबै आ ऊपरमे डाइन दऽ देबै तऽ ई भऽ गेलै यँ आ झ के संयुक्ताक्षर एहिपर आधारित शब्दसभ सेहो दहिना कात देल गेल अछि तऽ एहि तरीकासँ जे छै से आब आउ आधुनिक लेखनी पर में ई तऽ कहि देलहुँ जे मिथिलाक्षर में एहि तरह के संयुक्ताक्षर होइत छै लेकिन आधुनिक लेखनी जे देवनागरी के लेखनी छै कतौ ने कतौ अपने सब देवनागरी से कम्पेयर कऽ के मिथिलाक्षर सीख रहल छी तऽ आधुनिक लिख लेखनी पर में सेहो चर्चा केनाइ जादे जरूरी यऽ आब जेना देखियौ एहि तरह के देवनागरी में पहिने खंजर लिखल जाइत छलैया आब की कयल जाइ छै तऽ ई ख लिखलक एहिके ऊपर में जे छै से अहाँके बिन्दी ज आ र मतलब य के लेल ओहिसँ अगिला अक्षर पर मे बिन्दी लगा देल गेलै तो य के बोध करा देलकै मतलब खंजर ठीक छै तऽ ई लेखनीमे अन्तर एलैए तऽ तहिना अगर बात कयल जाय मिथिलाक्षरके तऽ मिथिलाक्षरके आधुनिक लेखनीमे एहि तरहके अन्दर मतलब छै सरलीकरण जकरा कहै छियै से आनल जा सकै छै ताहि दुआरे अहाँके ई वैकल्पिक रूप बतायल जा रहल अछि एकर अनुसरण अहाँ सबके एखन नहि करबाक अइ लेकिन एकरा ध्यान राखैके अइ एहि चीजके आब जेना देखियौ खञ्जरके लेल ई ख बनेलियै आ न ज के संयुक्ताक्षर एनाके लिखलियै आ फेर र देबै तऽ ई भेलै अहाँके जे पुरान विधि छै मिथिलाक्षर लिखैके खञ्जरके से भेलै आब आउ जे अगर सरलतम रूप एकर देखल जाय तऽ एहिके लेल की हेतै

ठीक तऽ एहि तरीकासँ अपने सब जे छै से चवर्गमे यसँ बनल संयुक्ताक्षरक अभ्यास केलहुँ आगाँ जे छै से टवर्गके अभ्यास करब मोन लगाकऽ अभ्यास करू जय मिथिला